Hello guys, pane kanyaya kandauya nako. Nyaya ndauya nayo nhasi yakamira kadai guys. Pane munhu asisina plan aora moyo kusviba moyo nenyaya yekuti ana achiona kuti zvese zvakanaka zviri kuitirwa vamwe kubudirira kuri kuita vamwe iye paari ari kuzviona kunge iye haachakwanisi kubudirira saka asvika pastage yaye yekuti ana achingoti hachese chakanaka ndechanana nhingi haisusu tiri vechi tiri vezvakashata chete tisu vaya vaya mm. vasingaitirwi chi zvakanaka tiri kungaitirwa zvakadi zvakashata chero ndikazama kuda kuitawo chakanaka hachibudiriri ndikazamawo kuda kuti life yangu ite inani hazvibudiriri haasati akutongo jaira zviripo izvozvo mm. zvese zvakanaka na chingoti hande zvanana nhingi saka nyaya iripo ndeyekudai guys iwe uri kuti chese chakanaka ndechanhingi asiwo utoriwo nhingi wacho usaora mwoyo, usasviba mwoyo kuti usvike pastage yekuti chose chakanaka chinoitirwa vanhu chakanaka. Kana munhu akabudirira ungoti haa ndezvavo. Izviisewo pavanhu ivavo vauri kuti aa vanobudirira ndivana nhingi isusu hatibudiriri. Zviisewo pa ipapo pavanhu ivavo because hatibudiriri nguva imwe chete. umwe naumwe ane nguva yake yekubudirira muupenyu umwe naumwe ane nguva yake yekusuccess mulife hatingonzi tese kahwani saka usaora moyo never give up in life pakanzi hapane kuruda kukandwa macv uku ekutsvaka basa endawo undokanda ako umwe atoora mweya otosviba mwe kuti haa tisu vayava zvekuti tikaendesa macv haa hapana kana chinobuda ramba wakadzvanya ramba uchitraya zvinoita chete usaora mwoyo usazvidzikisira uchiti haa isusu hatibudiriri isu chero kumhuri kwenyu kusina kubudirira Zviudze kuti chero vamwe vasina kubudira ini ndichabudirirawo chete. Ndini ndichaita wokutanga, ndichabreaker record. Mm. Kwete kuzviti hatisu vaiva vemhuri iyayazve. kwedu haa kwedu hakuna anodriver mota. Kubvira kuna nasekuru nanani, vana mukoma, vana sisi, hapana kambotenga mota. Zviudzewo kuti inini ndini wekutanga. Mm. Because ukangoona wazviudza kuti inini ndiri kuda kudai mulife chero kushanda chaiko unoramba uno wakasimba unoita shungu mm. unoita shungu zvekuti unoyatsoona kutoti ya zvandiri kuita izvi mberi uku zvinobudirira ya kwete kungozvidzakisira uchiti zvinhu ndezvanananhingi isu natipo nhingi iyeye izvipinzewo pana nhingi ipapo kuti zvinhu izvi ndezveduwo hmm. zvanguwo zvichaita umwe musi hino umwe atoora mwoyo saka ndiri kuti kune wese ari kuora mwoyo mulife akugive up in life never give up live up umm zvinoita chete inguva chete yako inguva yako isati yasvika yekuti ubudirire because chese chaunoshuvira mukati meupenyu hwako ukachishingirira chete zvinoita hapana kana chinodi chinoramba sa guys zvino nyaya ndangouya nayo guys tingodi tichingoonesana mm. kuti never give up in life usazvishoora daa izvi ndezvanana nhingi isusu tisu vaye vaye isu tiri venhamo ukangoona wangozviudza manegative words alife ah, yako inoramba yakangokuomera hmm. kunyange zvakaoma taurawo mapositive words kuti inini kushanda kwandiri kuita basa randiri kuita mangwana ndichange ndiri someway ndichabva pastage iyi ndichiinda pastage iyi zvinoita chete hapana kana chinoramba thank you guys ndichitenda vese vakasubscribe to this channel uchiti ha guys munodadisa ndava pedyo kupinda mu 2000 subscribers mu 2 k sa guys pasina imi ina ndipo ndikuda support yenyu nyanya thank you guys musakanganwa kulike nekusheyawo mavideos andodii andinouya nawo panapa thank you guys like